Still at the Tamale New Sports Stadium. Kpe ka cables kam zaasa din di tumdi di be stadium ŋɔ ka di be di zaasa nyɛla bin ŋmahi shɛli a kuli lahi tooi nya binshɛɣu bini ŋɔ puuni. nim nyɛla pilesi shɛŋa di di niŋ ka buɣum taa ka bi ni tooi za nimaani n pulɔki kom a yi lihi hoosi nim daa nyɛla din bɛ dinni di shɛli lahi kani di kpanila empty di zaasa bi yihi yihi di zaasa kpɛ zaasa di di tum ni binyahari shɛŋa bɛn hoosi nima n ti pahi binyahari di shɛli lahi kani

Agbawo no so. No, yo wo ni ya ta. Dan ya to ata na ya ro, din ya eh dagbaŋ ya ta. Lala ka tin niŋ ka dagbaŋ bi chel to ni ma. O yan kana bi ya ni dagbaŋ yo tin ma bi yo. Ka ka la ni ma nye wa ni ra ka bi lab so wa. Ka zang dagbaŋ yo na pi. Spirit ma. Ka bi no no solo, ka bi no transfer. Ni o chaŋ ka o zaŋ n nyɛla Dagbana, Dagbani ŋun yɛn chaŋ maa, waa nir ka bɛ yɛn labisira maa. Eh, ti Dagbaŋ yɛn labi nyahi o ni nyɛ Dagbani maa di tu ni o biɛni. O ni biɛni maa, chaŋ ti yuli paaki maa zuŋɔ. Ka lala nir ŋɔ kana, lala nir maa daa niŋla two weeks ka o lan kpari li, di chɛ ka o kpe duu duɣirigu maa ni, ka o lan kpari duu maa ka zo. Musa Musa ka so o so ka ti tira bi tira to tira sɛ wala zaŋ ni dagbani yo dagbani yo ka ti tum ti maŋ tuuta a chaŋ ti nyɛ paaki maa a nyɛ dɔɔ maa ni bɛ shɛm ka dagbani yɛn gbibili ka di bɛ la ka bɛ tira fɛɛli so na ka o la kparili ka la zɔri gilinda ni dagbani bin bɔri ni bi yo tuma ni ni baa bi yira bi yira mi yɔŋɔ maa ni a labi maa kara kara ka bi daa pun ʒiya na Ka a zaɣisi ka ti ti yɛla yaa, yaa pahi n suɣulu. Dabisi dini ka a yɛn kana ti hand over ti a paɣa because o ba kɔya diba yi n bala ka a kpari office maa ka ka zo. Kɔya ni ŋun na ka saha shee ŋun ti nyɛ saha n naan kana ti hand over ni because o malila necessary documents shɛli o yɛli ka ti fine a shiri ya hand over yɛma ŋɔ shiri nyɛla shee a handi

Zaaha zuŋɔ dabisili ŋɔ n tɛha ni n yula kpanjɔɣu shɛli tan ku n yuli ka di gari ŋɔ maa, a gba wumiya zaŋ pali a taba zuɣu. Yɛlimaŋli, lala ni n yula kpanjɔɣu ŋɔ maa, m bo n-deela di lahibali n yuugi n yɛra Ghana sports industry ŋɔ maa puuni ka bɛ tɔɣisi Tamale Stadium ŋɔ maa di yɛltɔɣa. Yɛlimaŋli, Ka n nimbili daa na bi nya domi a ku tooi yɛri Dagbaŋ yɛtɔɣa ka di pala Dagbamba n-yɛn pɔblishiri li. Di zuɣu ni ti nya li ŋɔ maa ka naan yɛla, Oo, di ŋɔ ŋuna, ninvuɣ shɛb bɛn daa yɛra ka mali Isipɔn Sports Stadium n-yɛri takura di bɛ Sports Stadium maa m-mali tɔɣisira ka yɛli ni bɛ chaŋ nti nya takura di dini ni di gbara bahi yoli pam ni amaa tambali dini ŋɔ maa ŋɔ a di bahi yoli pam. Di mi ni bahi yoli ŋɔ maa N tɛhi bɔhigur a bɔhi ya zaŋ chaŋ la ka ba ni nyɛ di kpamba. Ka mɔɣu sɔŋ a daa di fiili na hali na ti paana luɣ shɛli polo ka bɛ ya ni a ni to ma bini maa ni ʒi Dagbaŋ, ka di nyɛla di ʒila Dagbaŋ n-kuri Dagbaŋ bukaata ni di tum ni Yaa Naa n-su li, di chani viɛnyɛliŋga oo di bi chani viɛnyɛliŋga oo, ni Yaa Naa mali soli ni kadama ni o tooi yɛli yɛltɔɣa bee o tooi yuli a dazuɣu ka so naan yɛli ni ka na ni nɔɔ Ni hal dii ku pa yaa na ni ma tamali mali nanima, ka lala nanim ŋɔ maa ka bɛ ni tooi zaŋ bɛ nini ni n-chaŋ ti nya binshɛɣu din be paaki maa puuni ŋɔ n-lee su li ka di bi viɛla because ni nanim maa gba mali bukaata ka lee zaŋ ŋmahinli zaŋ ŋmahini ni ma dalidali ŋɔ ni kumbɔŋ ni savuligu ni hal bɛ diɛm diɛma paaki maa puuni ni nanim maa zaa bi chaŋ ti nya li. Ni ka bɛ ni daa chaŋ ti nya li ŋɔ maa ka mali bipola mini nachimba, ni yɛtɔɣ bɔɣibu m-mali zaŋdi tiri n Danyaa Naa mini Tamale asanzalinima. Ni domi naa chaŋ ti kpe Tamale luɣilikam stadium di na somi bali n-ti di Tamale dini ŋɔ maa. Ni Tamale dini ŋɔ maa ŋɔ din ku jɛhimi n daa na bi nya ka wum li o ni di ku jɛhimi laa hali sipiikanima din be di puuni ni n diri fiilanima maa di bi lan tum daa di lan kani ni n-ti pahi baanjiriti maa zaaha Di zaaha saɣa n saɣa mi n ti pahi di puuni kurigu kam din be di puuni ni bi kpaɣi kpaɣi li mi, scraps ni maa ni binshɛɣu kam maa zaaha ni bi yihi li mi. Tɔ! Ka lala yɛtɔɣili maa lee kana ti zani luɣ shɛli polo tɔɣisira. Ni a yi kana ti lihi, kamaa ti Dagbaŋ polo ti nyɛla musulinima, ti mi ni nya musulinim galisi ŋɔ maa, jiŋlaha ni koma, voltaic water nima, Daadama niŋ ku bela bɛ haŋkali puuni ka mi ni kadama a baanjiri bɔɣili ŋɔ maa di paliya di bi saɣim dulibu ni mil o bee baanjira ni mil o maa ka o kana din pun saɣim maa ka o gba lan dam ŋɔ pahiri zuɣu o kana ti nya o kpee ni zani N zaŋ pure water kom bee voltaic waana n paɣi kom n lan zaŋ sɔŋ baanjiri bɔɣili maa zuɣu maa o gba yɛn niŋmi Dagbaŋ ti zaaha bini n bala maa. Di ʒini zaŋ zaŋ ti Dagbaŋ ti fahi ni o dɔŋ o jina maa ti zaaha n su li. Di zuɣu ti ni maŋmaŋ ni yi bi bo sabita n zaŋ ti ti. So n ku tooi yi samban puli na ti bo sabita n zaŋ zaŋ ti ti. Di zuɣu ti beenim ŋɔ maa Ti bapirinim ŋɔ maa, ti manim ŋɔ maa bɛn jina ti zabiri bɛ shishili zuɣu ŋɔ maa, maa haŋkali puuni, bɛ kpaŋ ti maŋa, bɛ kpaŋ bɛ maŋa. Ti lihi ma, ti ma so bɛn gbaagi ka zuŋɔ daba shɛm ka o tiri n diri ŋɔ maa, ka di nyɛla nimaani ŋɔ maa ni ŋuni n-gbibi di saafenim shɛŋa. Di toon chɛndi bee di saɣim o a ni ma ŋɔ maa hali ka bɛ yih o ka o zaɣisi kana beni. Ɛɛh, sokam bɔrila yu suŋ zaŋmi tiri o maŋa. Timmɔŋɔ maa o niŋ zaɣ kua niŋ ninkurigu, ninsariŋga, ka yi kuli bi yɛli m pa shɛli o ni chani 50 to 60 years. Buɣirila m-bɔra o biɛhigu puuni. Di yi pala yu suŋ, bɔnlee yɛn tahi li, ʒiɛ bɔnlee be di puuni, ka bɛ yih o, ka o zaɣisi ni o ku chaŋ ka yi ni nimaani. ka o kɔya ŋme. M bɔri na m-bɔhi m mabiligu, o kala yili, o kala biɛhigu shee? Di ni nya m bɔhigu, Spurs maa be nimaani maa, di lɛbila gomnanti yili bee? Ka m bɔri na m-bɔhi zaŋ ti Dagbaŋ asanzalinima, ti politician nima nti pahi ti nanim ŋɔ maa, Bɛ kaari stadium maa binyɛr din chani ŋɔ maa m ba bia m ma bia di jɛsili oo kpam maa man ka a share ka subscribe ka like m bɔri ni a gba zaŋ a hankali zaŋ pahi na ka ti nyɛ nya pumpɔŋɔ a yi kana ti kpɛ baanjiri duu bee a kpɛ yɔɣu ni n ti nya ka so dam ŋɔ baanjira ni zaŋ sɔŋ Hankali puuni varavara ni a ku lan kana ti tim o zuɣu pumpɔŋɔ sitediyom maa puuni, sipiikanima, aluminionima, baanjiri buɣa maa zaa ni binshɛɣukam din wurimwurim saha ŋɔ maa, m bɔri ni m bɔh a, m ma bia, sitediyom maa din niŋ shɛm ŋɔ maa, di yila ti ni maŋmaŋa kaman ti kala zaɣa Bee a'a, bɔ n-lee yɛn tahi li ka baanjiriti ŋɔ maa ni kuriti ŋɔ maa zaaha, ka di zaaha ka di lan kana ti niŋ niŋdi shɛli din niŋ ŋɔ maa? Laa galimi ŋɔ maa nyam eeh bini baanjiriti maa zaaha ni pali ka daadama ni na damgiri sɔŋdi di puuni pia wata nima nir ni na zaŋli n-chaŋ ti gbaai gbaai kom, ka baanjira maa pali n-lan niŋ binshɛɣu kam ka niriba ni damgiri paai ni di zuɣu. Lala carelessness ŋɔ maa galimi maa lee ʒila tinim mini maŋ zaŋ chaŋ stadium ŋɔ maa polo bee galimi maa ʒimi zaŋ chaŋ ti piribu shɛli tin gbaari ŋɔ maa? Domin a yi kana ti lihi stadium, stadium shɛli din ʒiya maa doole nyɛla ka di yɛn mali ŋun yuuni li, kamani ti ma ŋɔ ni bɛ ni gbaag o shɛm ŋɔ. So n-zoya n-zaniya pumpɔŋɔ kuriti ŋɔ maa ni yihiyihi ka binshɛɣu kam kpuɣikpuɣi sipiika ni zali kpuɣikpuɣi ŋɔ maa galimi ŋɔ maa di yirila ti ni maŋmaŋ sanna, ti ni maŋmaŋ carelessness bee a'a di yirila ti ma so bɛ ni gbaagi o ŋɔ bee ti Dagbaŋ ti toonima bɛ fo waɣitali N-ti tahili ka Tamale Ali Mahama Stadium ka a ti paagi din paai paari shɛli ŋɔ. N ni mali bɔhi shɛli ka mali sɔŋ ni n-nyɛ ŋun wumda bee n-nyɛ ŋun ʒiya ŋɔ maa, kpaŋmi amaa ka a leave a comment n-zaŋ sɔŋ ka ti di tab daanfaani. A ni tooi share yi n share zaŋ ti mabiligu maa zaa ti mabiligu ban zaa be TikTok puuni. Suhuriya mi, kpaŋmiya maa ka yi chaŋ on the YouTube Sweet Africa TV the more yen likera the more yen follow yero maa I really appreciate n ku tooi paai yi zaa ka haagiya amaa Naawuni ni sɔŋ yi zaa yino kam the more even follow yero maa the more ka n yen suhiya chemiya on YouTube Sweet Africa TV yuli maa n ku paya ŋɔ maa a ni ti sahi cheli a ni follow yuli